Pakaipa. Moyo wangu uri kurwadza.
Saka mupana wangu tatokura so, tatokura. Eh mupana wangu baba watopedza pawo ka. Watozorora izvezvi. Hatitiwo kutogona kumitisa. Takanzwa kuti wakamitisa kachimwana chemasera apo chete. Chiguma. Wachiputsa 25 round. Mupana kutotangira mukoma wako kumitisa mupana wangu. Ndinoputsa masini but asanda. Hanyaya dzekumitisa nhumbu haisi yangu mukoma. Haisi yangu mukoma. ndinomupei mwana wacho handina kana ndingori nesin chete haa ndichiri mudiki mukoma haa ndichezvo saka ana mai avo wanga wapa here makabeji nini soro mombe wasiya vachigadzira here iya ndavasiya vakutobatidza moto ne nekuparapara musoro wemombe uyu
e chinzwa mfananguka pane nyaya iripo baba zvavashaya kudai so Hee mkoma haa ndakateerera taurai tinzi.
Ee mdhara anga asina funeral policy. Mdhara anga asingaende kuchechi mozvara yangoda zvokuputsawo kawo. Anga asina kana barrier society kawo.
Idama iroro mkoma idama.
Saka ndafonera tete vaya vekuUK vaya. saka vati vari kunditumira mari manheru vanaya e eh, totenga coffin negumbezi rababa ah inga tete vaita zvavo vabatsira vabatsira
e eh, saka uchafumamukira mangwana unoita zvinhu izvozvo kozi ndofuma kumukira kugadeni uko unotemha temha zvimadomasi ne nefodya yangu yayi mvura inenge yauda kuturukai
ah saka mangwana ndofuma ubata jongwe muromo unogadzisa purogiramu hamusandityire ah, mukoma
ii eh, saka ndichakupa mari manheru chirega ndiende kakumoto kune vamwe tinoona tingaronge purogiramu dzacho sei
handapanzwa ah, mukoma saka rega ndinotsemura huni ndinobatsira madzimai moto Hmm. mari yandapiwa ikai reka ndise panodziya pakanaka ndonotenga kofini rababa negumbezi asi um, ndogona kumboitenderedza kamari ndomboitenderedza zvangu kuno anoziva ndiyani i eh, ndokupinda hangu mubedroom muafrica bed ndomboitenderedza mari ugona kubuda nechisomething ka asi eh, ndogona kurohwa ndogona kunyura

ha baba aish ndapotsa padiki diki apa ndapotsa ndamupeta murungu ndapotsa ndamutyoledzera hari kandingotamba last race ndoisa mari yese pa ndobva ndabuda munomu ndokubuda ndine mari munomu ndakubuda ndichipenya penya

indobva ndaenda hangu padheni nekamota ndakasungirira kofini pamusoro pemota famba fo iyo fo famba famba imbwa yangu fo famba ha ndazotora mari mari

ah kurerwa pa line ah no no no no mbwa dzakatengwa idzi ndokunonzi kuriga o ah no no hakuna zvinhu zvakadai so aiwa aiwa no no no handotopiwa mari yangu ndipe refund ndipe refund muno manager ari kupi manager ari kupi ndipe refund
unapera mari yangu maini muno nezvimbwa izvi unarohwa wakabuda hutsi yangu maini mumaziso nezvimbwa izvi unodzokera kumusha yangu maini inini mukadzi akaenda nembwa ndakasaimbwa ndakasaimba muimbwa wamupana wangu asina mazino nembwa unopiwa rabisi nembwa ziyamani
ayo mudhara usandikwidze bibi usandikwidze bibi nezvako izvo usandikwidze forogoni nezvako izvo mm. apa ndazobhaiza manje mulife mm. vana mukoma vanhu vese nonovati chii manje kurowa apa ndarowa mari yese manje ndoita sei manje apa hapana kana wandinoziva kuti hari yanombozembera kamota ako Hey, Miss Baby. Kondepi? Wandiziva here? Ndini kana achingokanda kanda ma 200 mawaya waya muBatman. Wadii? Ah, ko ndimi.
Ko mazongobuda ka? Ika, paipa ndazongofonerwa naBlaz ka. zvangonzi haa chimbobuda umbouya zonditira kuairport blaz vanga vachibva kuqatar havana kufara neperformance yana ronaldo vaworld cup eh, ronaldo chaiye
ndakazongoti mufana wangu uya usese umtorera blaz inii ndokwana ndiri futi mm, ndaingosapotawo mm, zvimatimu zvedu zvemuafrica but eh, still still haisi danger ee eh, saka ndazongosiya hangu black spautiwo apa embeti meme makazara pamwe ndazongokangana wangu wekubvunzawo nhamba yavo kana nochaisa nguva ye
shuwa ndanga ndati mapera bhegi haa kupera here ndingapere tumasenzi totova tuma 200 300 Asandotanga kubudisa bag paya. Mari yakazara haiperi. Ndazongokuti ha ah, ndingangoudze ka status yangu mu bag man. Mune mamero ka. Mune mune mbavha wati wati. Ndozongobirwa ka masini. Saka ukuita seko nhasi. Haina ndakana planned. plus vakarara havasi kunakirwa vakatsamwira ronaldo dono kuti toita sei nhasi e chikuitika manje ndechekuti tiri kuona lamborghini yandakazembera yaloka manje hamene kwanga chipi kacho ndakarasira kupi nestress wangu dzana ronaldo ndanditorina ronaldo nezuru a itaura singanzwiki pandidisappointa ndakaisa mari yakawanda ipapo patimu yavo vana vese vave vatodzinga coach wacho basa saka toita seko tomboenda out ka kumadrid but ona kaskiri kuti enda yoti kad rangu inini rawira mvura vandabuda mota pawira kachipi kake madrinks ah ini handina mota tinofamba sei okay kana zvakadaro ka let me call my taxi driver tine imwe uber yatinowandoshandisa
kana une mari yaunoya ipapo Manje handina yakawanda kaini.
Ndine 200 yeflot yekubasa mangwana. What is 200 kwandiri? Haa bo, as you know kuti inini ndatika saka iwe unogara nani mai kwati wakamerezwa reo bhoza handitorina kana plan wa ndatogona kungoenda padeni pako tongonotofumat okay hmm. iwewe kaune musikanzwa let me buy nonway

Haupa haupa. Ya ndakatsona ndione chimwe chipaya. Saka pari kufa here pa pa bedroom? Ah, ndichana.
Ah, zvese makids what what nekupa pay vafana vava ndinopa pay. Vafana vese mukati mwe. Nekupa ma duties magadhi aya. Okay, saka ndione wotone makids ese ne safe.